Axir fell-awen, azul fell-awen ay iqbayliyen, a tiqbayliyin s umata anda ma tellamt, mačči a leqbaylah, ay iqbayliyen, a tiqbayliyin. Ass-agi srid n wass-agi, isem-is nekk wass Ɛli Jbed Baxalic Iteggir. Aɛli jebbed daxel-ik itgir. Aɛli d adabu amesbaṭli baxel-ik d rracad, sya d awaɣzen sya d ttrig. D acu ar ɣur-neɣ nekni s leqbayel d tamsefrut tagga c'est une devinette, aɛli jebbed baxel-ik itgir. D acu-t ama akka ad d-tiniḍ snat n texxamin s yiwet n tejgut, snat n texxamin s yiwet n tejgut d anzaren, lliɣ d tawwurt beɛbaɛen-d izamaren d uglan. Berṭriɣ-ẓ ssetḥant d tisebbaḍin, zegrent ur bzigent d tisekrin, ansi i d-teswi teslemt-nt akk, yewwi-yi wwiɣ-t, yewwi-yi wwiɣ-t, ḥaca kum mi ara k-id-ḥersen surefti akk uris n yiẓẓan, mi ara k-id-iḥrez deg uɛebbuḍ s avapa, ilaq ad tɛudeḍ ad t-id-digajiḍ, yewwi-k, netta i k-yeṭṭapus i yewwi-k, Yewwi-k uksum am taẓbiṭ deg uɛebbuḍ-ik. Xazer akka d les devinettes n leqbayel-nneɣ, c'est des devinettes à l'âge de quatre ans, des devinettes d'intelligence. Jebdeɣ amrar yendeh wedrar d tamguḥert. Wagi tura ur t-id-yewwi ara, ur t-id-yewwi ara umeddaḥ, umeddaḥ i teqsiṭ, imi tenam, Ɛli jebbed baxlic i tgir. Aali d adabu amesbaṭli Baxlic d Racad unka ma yeṭṭef-itt at werɛad teṭṭfen meḥrarat, meḥrarat ma ṭṭfen-tt ad tenger tekfa. D acu i d Aali ijebbed Baxlic? Aali ijebbed Baxlic itgir d izinzren, izinzren wid akken yettrulin tibbaluyin n leɣbar ad tafeḍ yessen yessen ulamek ara yiwen, yiwen ad ijebbed wayeḍ ad itgir, Marcari ara kagi yeɛreq ad semmten akk, Ebba Aɛli akked Baxlic ttezzin kan ɣef taɛrabt. Aleɣber-nni d taɛrabt, a c'est une réalité, qeblet-n qui qui est venu du Moyen-Orient, ila Rabbi.

Ah, e ben wagi Aɛli ijebbed Baxlic iteggir d izinzren, taɛrabt tezin kan ɣef taɛrabt, ah, i sin-agi ah, tezin kan ɣef taɛrabt, uleɛma fkan-d akk udem i tmaziɣt, ḥemmlen, ḥemmlen, ḥemmlen leɣbar, ḥemmlen leɣbar, taɛrabt d leɣbar.

D aya kan, wagi nniɣ-ten-id kan akka imi tennam, a Leqbayel, ay Leqbayel, afak-t, afak-t tiɛuggent-nwen, ur tt-voteyut ara sya d afella, a ulac lvot la af lmir la af wayen a tḥam ad d-iban webrid-nneɣ, ulac lmir ulac rien du tout, pas de vote, neɛya i d-ikelḍen, idawaren kan af leɣbar. Ǧǧan les langues de science, ǧǧan tamaziɣt ur s-fkin ara akk azal akk, i sin ur s-fkin ara azal, ur s-fkin ara azal ni i tmaziɣt ni i teqbaylit, taqbaylit ar ɣur-sen telha kan i ccḍeḥ akken i d-yenna Meɛtub. ad nuɣers kan ciṭuḥ ar timi ur d-nniɣ ur sburṭiyut ara, ad nuɣers kan cwi ar deffir, ar deffir, depuis 62 ar ass-a, depuis 62 ar ass-a, surfet-iyi akk limmer iɛeddan, limmer iɛeddan ama en Algérie ama en Kabylie, ad teẓreḍ tamurt qui est gangrenée, tamurt ur nesɛi ara, ur nesɛi ara aḥkim. Aḥkim ur nesɛi ara aḥkim, anwa yagad ma yeqqim, ay ameɣbun-iw wah! Ih, ih, limmer ih! Zemreɣ ad wen-d-iniɣ soixante-dix pour cent des maires iɛeddan depuis soixante-deux ar ass-a concernant le budget i sen-ittaken, ama dagi di tmurt n Leqbayel ama ama di tmura-agi les régions arabophones, soixante-dix pour cent des maires d tinakni, d tinakni. Ass i d-tekkren soit disant six cents millions de budget par année, ttin akkenni, wagi weḥdi, wagi nekk yid-k ay acrik, am tagi par exemple c'est une galette, nnefs, la moitié, azgen, azgen i netta, azgen nniḍen ad ak-yini, wagi weḥdi, ça veut dire ad yawi trois cents millions weḥd-s,

Pas d'ouverture d'un foyer neɣ d'un café littéraire ara la yessenfan la jeunesse ad dduqsen ad afen tamussni n ṣṣeḥ mačči d tamussni nniḍen afham lmeɛna n wawal mačči d asgan ara asgan ara asganayen lɣaci s wayen nniḍen ad snexmen des cafés littéraires des bibliothèques des salles de jeu des salles de musique Walu on a rien vu wagi n weḥdi wagi nekki d kay akrik mbaɛd d amuatini nniḍen a d d izuq akk lḥala d amuati d lamuati-nni diɣ a tt-yefk akk ciṭuḥ ẓeḍ amek Wac tmussni, wa wac ifk innat, wa wid akken illi jil iḥeqqa yellan yid-s, ad ten-iɛemc akk akken iceṭṭeḥ ad ten-isderɣel. Ha ta ya Leqbayel amek tleḥḥu d le visage de l'Algérie depuis 62 ar ass-a. Et c'est une réalité! Et c'est une réalité! D ayen yellan 70 pourcent, 70 pourcent des maires,

Nwala, nwala, nwala la politico arabo financière qui s'est propagée depuis ad nettɛawad kan i lehdur aya. Burǧ mlayen tura tuɣal d taɛrabt si fil, ddellis kif kif. Ah, ẓid les financements, les financements nsen anda ttruḥun. Ttruḥun ar, ar taɛrabt.

Ur ttafat tisebbiwin di lislam? Non, c'est pas l'islam! Akka am Bouteflika win inak Allah ghaleb arabana l'islam. Amek d'un côté tqulu l'islam d Rebbi t-id yefkan? Safi safi Rebbi sebḥan ula iɛerbel amaziɣiyin, d Rebbi i iɛerben imaziɣen. Non mačči d Rebbi, c'est l'arabe! C'est l'arabe que Dieu a donné, yefka-tt-id d tajriba, c'est une expérience.

Nwala akk d acu iɛeddan, nwala le tira on a tout vu. Ih, d tinna, wagi n weḥd-i, wagi n kideg ay acrik, ad ikkes qbel la moitié i yiman-is, umbeɛd la moitié-nni ad tt-yefreq, ad d-izluq akk lḥala, la politique akken qqaren n tout va bien, belqemmuc. Ma sigraḍ, ad nuɣal di ɣer deffir, ay, a mačči d kra n wala, i leɛnam, i leɛna Rebbi mur iyi d-niman da tafem, surfet-iyi, mačči akken ma llan limmer, llan limmer lɛali ixedmen akkagi, llan kra, llan kra ixedmen, yewwi kan la paix-ines, llan. Mi qlilit, llan kra i xedmen bya wihin, wihin, wihin, wihin, u llan lemmer d irggazen, llan lemmer uyezmar t-yeḥkem Chef Daïra. Nekkni on a vu des maires, un maire ivuṭṭen fell-as lɣaci d Chef Daïra i t-yesselḥuyen. Et c'est une réalité, nwala-ten.

Mi s iḍaf ur tɣummi ara agini, s iḍaf ur tɣummi ara i iɛeddan, sirt ammer i ixemmen akka agi, isur asumi iwwin ad isusem, ils ont jamais divulgué les choses agini. Ad d-uɣaleɣ alamma d imɣar n taddart, imɣar n taddart apartir n 2000, 2000, apartir n 2000 d asawen d imɣar n taddart, mem imɣar n taddart ils sont la majorité deg imɣar n taddart des villages de la Kabylie akken ma llan ils sont soumis, ils sont soumis, il faut dire la vérité, nwalaɣ.

A d nekkni ara qbalen-ken i diri, a ken-id yesqizziben i les autorités, a d nekkni d iqazzaben d iceyyaten, les autorités. Iɛedda lweqt uqbel 2001, uqbel 2001 iɛedda lweqt les années 80, 88, 85, 90, iɛedda d nekkni i yesqizziben i les autorités.

Tthibina, mi asmi d nekni sin akk qui font le premier pas, ar ccyaṭa, ar usqizzeb, bad ufan iman-nsen bien sûr, sɛan lḥeq, sɛan lḥeq, sɛan lḥeq, ufan-d lɣaflin, Ihi ad wen-d-iniɣ a Leqbayel, ur d-iqqim ara lvuṭ, ulama yeqqim-d akk lvuṭ à aucune constitution, à aucune instance de cette Algérie, ulama yella wacu i d-iqqimen akk lvuṭ a Leqbayel, ma tebɣam ad tgerrzem, ma tebɣam dɣa ad tḥemmlem la justice sociale, udiɣ ma tebɣam tutlayt-nwen ad d-tifrir, ad nuɣal d aɣref. Ad nuɣal d aɣref wa nesɣer tutlayt nneɣ taqbaylit d tamɛemrit neɣ ad tt-nesɣer la reouverture des écoles kabyles. Ih ad nesɣer tutlayt nneɣ ih i leɛmer nejrib tutlayt nneɣ ma tesɛa la technologie neɣ ur tesɛi ara neɣ wihin. Officiel tesɛa 37 lettres alphabétiques ur tesɛi ara la technologie, tid n 27, 28 tesɛant la technologie tagi neɣ ur tesɛi ara.

Ma nebɣa nezmer a leqbayel. Kan akka ara teqqimem i ddel-agi? Yeɛni ad teqqimem kan akka i ddel-agi? Mkul ma snin ad tbeddel ay d-irennu ddel netta aci seg-s irnemmet? Des des générations qui sont morts, des générations kabyle i ikufren mmuten msakit. Mmuten, mmuten akken i s ukuffir, llan kečč tisdusa n Talgiri, a mmuten s ukuffir, ayaw ad tt-id-neḥyut, yaw ad d-neḥyut. No héros de la révolution, ur d-kkren ara i Fransa, ur ǧǧeɛlen ara akka-agi, ur d-kkren ara i Fransa ad tt-suffɣen, bac akken tutlayt-nsen ad tuɣal d rrif. Lkungṛi d laṣum amayli il a été trahi, alors d acu i d-yeqqimen? Ayaw kan a nuɣal ta tt-xedmem axxam-nwen, axxam-nwen, tamurt n Leqbayel d tamurt uqbel c'est Algérie française, création française ih, d acu akka-agi? A nuɣal c'est un grand état, un grand état ara nuɣal ih, d Tokyo, ih, d Tokyo ara nuɣal. Ewa akka, d aya kan a Leqbayel, ih d ayen yellan, d ayen yellan, nwala, nwala, nwala ulac d acu nerbeḥ, ulac ur yerbeḥ ugdud aqbayli, ajebbar n ugdud ma d likadyas d kečč yakan rebḥen. D les corrompus bien sûr i rebḥen, ula d ula d la Bellevue ma tɛeṭṭel fell-asen tettuɣal d tanumi, ma d nekkni ula d lḥif ma iɛeṭṭel, ula d l'opprimation ma tɛeṭṭel tettuɣal d tanumi, ɣzan i ṣṣwab yettwaɛmeṭṭel, lḥeq yettwazma s yimi, wur neskiṛ ad tafeḍ yeẓṭel, neẓra nfehhem-iten acimi.

Eh, d aya kan ara wen-id-iniɣ a Leqbayel, issinet iman-nwen, issinet nnfeɛ-nwen. Issinet nnfeɛ-nwen. L'indépendance de la Kabylie ad tafat n warraw-nwen si l'avenir de vos progenitures i wass azekka, le grand changement d'école surtout c'est un grand acquis. Grand changement d'école, ad tḥasseḍ iman-ik, ad tḥasseḍ iman-ik, tu n'es pas, tu n'es pas colonisé. Ma am tismin n wagaren akk wacu ad yettwekksa leqbayel, tismin akk, tilisa, abbi, tout ça akk tilisa agi akk lijistis agi, c'est dû au udabu, c'est dû au udabu, je vous assure, ad adabu il nous a tout accablé, akk amafar, adabu agi amafar, icekel-aɣ akk. Imaten-im ḥadret iman-nwen. Ḥadret iman-nwen af izinzren, af Ɛli akked akked Baxlic. Ɛli ijebbed, Baxlic ittgir. Ay iddawaṛen kan dagi af taɛrabt, ay ttezzin kan dagi af leɣbar n taɛrabt.

Acu n yemma-s n linyurans-agi a Leqbayel? Acu n yemma-s n linyurans-agi akk-ited a Leqbayel s umata akken ma tellam? Ay Iqbayliyen s umata akk-ited akken tebɣum, ma d ineslem i telliḍ akk-id, akk-id di lecɣal-agi. Rebbi ihedder akk tutlayin, d netta d ixelqen akk tutlayin, c'est lui le créateur de toutes les langues, Amek ara d-iruḥ yiwen ass-agi akken ilaq ilaq ad teɣreḍ mliḥ taɛraḍt, ad tissineḍ taɛraḍt bac akken ass mi ara temmteḍ ad k-iḥaseb Rebbi s taɛraḍt. Amek ara tamneḍ lecɣal am wagi? Bac acu n linyurans i k-izedɣen? Kateb Yasin ad t-irḥem Rebbi meskin le testament de Kateb Yasin fiḥel ma ɛawdeɣ as-id tessnem-t akk a leqbayel ruḥ ad twalim le testament uqbel ad yemmet son dernier testament la haine bla ma kemmleɣ as-id ikuffer meskin imeṭṭawen ɣlin-t-id d aya kan tanemmirt-nwen partager partager dans tous les groupes ifilaman